ayɛ kɔnkɔnsa me pele o beebiara bi mo wɔ hɔ bi ahan ntɛn dɛn ehwɛ ma me ma me nya abɔta me gyina na me nkasa me na ma atwɛrɛ ndɛ ehwɛ ma

Kɔ like, comment na share fa ma me. Na ewie a kɔ Facebook na Instagram ɔyɛ Akyegya TV Ghana ɛha Akyegya TV Ghana ɔyɛ Facebook na Instagram ɔda wɔn ase mo twa mo ho ma aba. Ɛɛ, na meka kyerɛ dɛ motwa mo ho aba, motwa mo ho ba a, mɛkyerɛ mo ɔrekɔ na ade. Nti mo wɔta kakra na mo nsu no san akyerɛ me agya ahaa. Nsu no asa mo mo mo mo mode ato nkyɛn. Mm, nti yɛnhwɛ no dɛ. Ɛɛ, besiaba a wɔfrɛ no Rosemond Brown, ɔyɛ Ekuapem Mpoolo, ɔyɛ n'ahotɔw dzin yɛ Ekuapem Mpoolo. Na n'asamu, ɛɛ, at ɛɛ, Atsegyafo, ewa, Yɛdze hɛnho huahuae, na yɛtsee nsɛm bi a ɔrokɔ do, ma ɔrotrɛn n'adze, na nna ɔwɔ dɛ yɛpen bɛn no, na yenya abɔtsɛmde mu no mu details, ma ɔrokɔ do nyina yɛdze brɛ no. Mm, finally finally, ma ɔwɔ hɔ no, ɔaba. Na ɔnnyɛ ɔnnyɛ enyigyesɛm, ɔyɛ asafam. Amamfo aba abɛka hɔn nsɛm, binom abɛkyɛ hɔn adwen, aona wɔrosoa wɔrosoa, aona wɔrepɔkyɛw wɔrepɔkyɛw. Ntsi morohwɛ dɛm akɔntseetsee a wɔdze a, Nnwontofo no bi abɛpow do abɛpɔɔkyɛw, eh, sinihwɛfo no bi so abɛpow do abɛpɔɔkyɛw, na mereka akosi hɔn afɔr do ɛ? Ah, mankasa me maame kor, uh, ɔno dze ɔse ɔpɛ pɛpɛryɛ, ɔyɛ Efya Shoa de Nega, uh, Efya Shoa's Nega, nyew, ɔse ɔakɔfa ne, ne, ne ntam bi, am ntam minnyim ne dzin, but ɔyɛ ntam a ɔse ɔyɛ Nyankopɔn n'akodze a, ntsi ɔaka ntam do egu do dɛ, ee, sɛ ɔboa a, Nyankopɔn ngye no nkwa mfir ne nsamu. Kyerɛ dɛ, asɛm no sii no, ɔfrɛɛ Paul o, dɛ Paul o, mɛle yɛ na annyɛ adze, mpɔkyɛw, kohu dɛm mpanyimfo yi, kohu dɛm mpanyimfo yi, na kɔpɔkyɛw dɛ annyɛ adze, Paulos o, ɔatsew kɛr mbrɛ wɔse ɔatsew ɔammfa annyɛ asɛm, ɔtwɛnee twɛnee twɛnee a, asɛm no asɛm abɛyɛ asɛm a, na ɔrejubilate, amamfo hyehyɛ n'abrabɔ dɛ aber no so ɔrejubilate, ei, nka ɔpɛ dɛ ɔyɛ dɛn? Nka ɔpɛ dɛ nka ɔyɛ dɛn? Nka ɔ ei, ɔno ɔaka no dɛ nna ɔkyerɛ dɛ ɔyɛ asefo nso, ebɛn na ntsi? Paul o, na ɔkyerɛ dɛ efir ahwewa so ɔkãa kyɛw tuu fo,

Ɔa go plead guilty no dɛ ayɛ dɛn enyimdɛ a dze yɛnnyɛ guilty ntsi afei so ɔsɛ wo lɔyers kɔ ɛkɔ plead guilty a wo so kɔ plead guilty ntsi papa no se ɔno dze ohun dɛ ne lɔyer no misleading ntsi Ghanafo yɛnfa bibi mfo nto hɛnho fo na morotwe mu akɔka asɛm fofor bi ɔyɛ rock star rock star Kwame Eugene ɔse obeyi ne dread no off because of polo Ntsi ɔno so ka dɛm Paul O. Saga no a wɔleyɛ no dɛ aah wɔkɔ demo, demo no wɔyɛ no wɔ social media, wɔ wɔ nkɔpaa do, demo a wɔleyɛ wɔkɔ social media, aah ɔse Paul O. ntsi obeyi ne dreadlocks because ɔpɛ dɛ hɔn so wɔfear Paul O. Na eii na Biggie Zuga, aah ɔno so de nsɛm abɔto, ɔse single mother, single parenting ɔnnda famu o, Na ɔno nka oyi ne bɔmpɔ nka ɔbɛyɛ dɛn na wɔretew ne bɛ wɔretew no afi ne bɔmpɔ sɛm ee ɔbɛyɛ dɛn ɛn nti kɔɔte tena ase a wɔkɔ up and down kɔyɛ wɔn nsɛm na ɔyɛ dɛ ɔyɛ ninety good days na polo ɔrekɔ akɔ dam ɔrekɔ de efi ase na ɔde esua lesson na ee na agye kɔnkɔnsa mi si ee nka na nka mpɛ na mo wura mo na mo twɛn ɛɛ yɛfrɛ no photo shoot na na mo hwɛ mo polo ne deɛ kɔ si a mi nti mi nyɛ bi nti wei kyɛ dɛ tuofo sugar titi ɔnnkyɛree biara na polisi yi nso ehu do dɛ ɔnam hwɛ aba asɛm a sister ntsi eyi kyerɛ dɛ wɔne ne dze wɔne kɔnkɔnsɛm no ma wɔne Ghana fo yi ma wɔne mopɔnkyɛw rɔrɔ ho no yɛnto yɛn mbo ɔyɛ abrɔfo hɔn style a ban yɛ a yɛsua tra dodow inn ntsi meserɛ ɔno ara ne Atsigya TV. Ah wɔ YouTube na Asekyerɛ TV, Ghana, Facebook and Instagram. Na ndɛ dze mowɔ Kumase, mm Kumase na na maba merefa me ntsi mohwɛ mesi na ɔyɛ lettuce na ndɛ morutu morudua ewa lettuce na na ehu dɛ mma do na mo wɔtɛɛ kakra ehwɛ no ho so a obi rodɔw do na ɔkyerɛ dɛ edwuma na yɛrokɔ do no ntsi ama ma in the next eh in the next bɛyɛ three weeks Oh, bohu no wayɛ kama kama kama kama. Mfiri wɔn wɔde ma no ayɛ dɛ etutu mfiri no de ɛma mfiri mfo no ɔmfa edziban nti tutu no ho dɛ no. Aha, sɛ yɛ easy de pɔ nka ɔdɛ mo tutu but ehu dɛ yɛadodɔ biribi ayɛ no bi pɛfɛfɛɛfɛ. Ayɛ nkɔnkɔnsa a, amo nkotsen anaa Tagya TV nkotsen na yɛtsim dze nkɔnkɔnsa yɛdze som beebia hɛ aa yɛtsim kɔ beebia, pool o, efuom o, hɛ, filling station, henfa na yɛpɛ nkɔnkɔnsa henfa mom? Yɛma ɔfi different different angles ntsi na misi hom a oh from adwo nkɔnkɔnsɛm adwo do dɛ the latest trending news in town adwo nkɔnkɔnsa ndɛ ha dɛ na medze bɔsom o na mekã nyina yɛ Polo no ho nsɛm a orutwa gu na medze brɛ wo na makã ewie no a oh ɔda mo dɔnkofo bi ase kyerɛ dɛ eh mo producers na wɔayɛ adze mo crew wɔayɛ adze all the way from Accra Yɛaba Kumasi eh wa. Na ɔhyɛ yɛn baabi a yɛbɛtumi aba. Na Brongofo wɔn hwɛ yɛn. Tamale, Wale Wale, Yengi, eh Yendi eh wa, ah, Cape Coast, Buzirin, Buziringa, Ivory Coast, mm, Israel, US, country biara, hɛhɛɛ. Akyegyafoɔ dze, yɛte wo gya nti baabi a yɛpɛ dɛ yɛwura hɔ bi, eh, ahohyehyɛ. Nti mo ayɛ dɛ dapɛn dɛ ne three weeks, four weeks, ah, yɛbɛhyia. Mo ayɛ dɛ, ma me tuo, yɛnkɔ eh, mwah.